Gin ma wadegi, gin ma wadegi, pe wuye lutinowu, ngatu mo, ngata pe culo kwan pa lutinowu. Ka oweko gimako lutinowu bene en bene pe bino. Watye i loc keken. An yam atiyo bot Bobi Wine. Bobi Wine olanya, oneno kite gigoyo ki wiya. Bobi Wine po medo ki o. En te ka in itye atic pire, pe bene miyi gin mo. An aye atiyo bot angeyo. Itiyo bot Bobi Wine ki kec i. Me aryo ka inongo peko, Modo peko ni kede kunu. Eno en mere ka oo i agago, oko, oko ka okato woko ka maleng. Gin ma Bobi Wine mito en aye ni, ni people power, moni dong magoba ni ba. Ada paro ba, magoba, magoba ma wun wutye kwede ki bot Nup, magoba ma wun wutye kwede bot Bobi Wine en aye teke okato woko ki i motoka, En tye eni dong magobawu? Ee, enongo ye pi papawa ma onongo magobawu ba. Me aryo, T-shirt bene in iwilo awila ki bot Bobi Wine. Otok bene iwilo awila. Lacone labiacara ma lanywa. Pe wamito Bobi Wine i agago. atwala. Dong in budu, in budu, in budu ma icito miti ka ruko T-shirt pa Bobi Wine, icito miti ka ilo cingi ata nino ma police omaki ka Bobi Wine ogonyi, ci ipor Lubanga. Ngat ma bino mere ya il cingi ya pi Bopowa nubbo ye, en ma gobane dong eno. Tika kimaki ni tab? In dong ibiniang maber ma goba pa Bobi Wine wek imaki. Wek imaki. Wek imaki. So, Bobi Wine ka bibino i agago, pe wamito wac ni ni ka kiyera, wan omito ni cene ma in igamo ki i Ulaya-ni, yub gang kwan i rwado wek wacwaki. Pien nen, ka imako cal weko man, en nongo ki cene ma a ki i Ulaya. dollars. Wan owil otok awila ki bote, wawil T-shirt awila, aya ka dok bene en calwa eni dok en bene dok onongo iye cene ma a ki woko, aa, ocit ka mapat. Wan wabino i agago, an abino bedo i agago i Odoo. Atye ka yenyo ka ma Bobi Wine kikano iye.

Do pien yam kigoyo wi arem ocwer, Bobi Wine pe omedo twit i ngan. En mito ni emedde ki nywaro lutino Acholi. An atye macalo latin Acholi, pe abiye la politician mo me bino ka nywaro Acholi. Kadi wa politician ma tye gang kany i Agago, in itye MP me Agago. Itye ka yubo gang kwan wa i gudu? Jo agaga go ma gumiyi kwini. Oret dok, oret dok, oret dok. MP mo iken, latela mo iken me agago, Yecu owaco ni cak ki lutu. Jo agago gumiyo kwi. In icito ki kwi pa jo agago i Kampala? Ikobo odeko ni ikobo meri oko weng Kampala ikoto jo adago. In ngat ma inge ni kiyeri ikato kwir ki kwir pa jo agago. Ibedo wa i Kampala ikato ki kwir pa jo agago itye ka yubo gang kwan wa i Gulu ikato ki kwir pa jo agago moni bedo wa Ulaya wa Dubai. Tek ka idwogo mere i ka kwanyo fom, ot bel malo. Man aye lok, nen ba, latela omyero obed ma lwor wek tela obed ber. Ka latela dong nywaro dano mo ma dong pe lwor wai, aa, man mere lumiyo i kare kampeen, abino aforo mere cene manok, amiyo kongo ki meyo, ci akato kwir. Tek ka idwogo ka miyo kongo kany. Wareti jo. Ngat a waco ni en emito, ngat a waco ni en emito konyo jo agago i kare kampen eni bin yubiwa ot yat, tucuwa pii medi, pien meno kadi dong ka in ikato dong ikato kwii onyo pe ikato ka dee peke wan dong odong i pii. Wan dong odong i ot yat. Wan dong odong i gang kwan. Meno e gin ma wamito. Now, mon agago, wanaka yam wucako ki bolo kwir, wun wucato cat i ngom. Onongo lutela-ni pe twero yubo cuki? Pe gitwero. Ka wakato i yo Kampala, I yo Kampala ka wacito, wa lubul mucomo pe gicato i ngom, ci dong wun megiwa kono lutela myero gicak telo itgi, wuwac ki lutela ni, 'Te cukwa eni ka pe kiyubo doko cuk maber me cat pi mon agago, ot bel malo nino kwir. Wek latela obed malwo. O latin i doge dwong, doge dwong kun latela ka wiye tek nywaro dano. Latela obed lwo ni ka pe atimo gini pe adok, ka pe atimo gini pe adok. Eno ni en latela konyo dano. Eno ka latela wai aa joni mere i kare kwi kadi pe ao i kare kwi mere ka acwalo tyene moni manonok adwogo adwogo i palimen eno ni miyo i mwaka ma tye ka bino eni an abiwoto ka weng kare kampen, report card pa lutela. Wacako ngiyo kori. Wacako ngiyo kori. Lutela ma gugamo kwii agaga gucito ka buto gi mon i Kampala ki kwiiwa ot bel habaka. Mere gin wan mito Lubanga medi wukum dok bene dong an abino ka piyo wun. An abino ka piyo wun. An pe atwero ruko yelo me nono. Abino ka piyo wun. Wan kedwu aye. Wan watye ka ye bedo lucan tetek, wan ni kedwu. Ka wamoko tam wek otin, wan pe wabedo lucan. Nicakke otin ocito anyim, lacungo mo kei nen, An macalo lucan ojemo, atye ka weko mon cukki gin mo manok. Nicakke otin dong ocito anyim, ngat mo pe ocung kany me nono. Dongo lobo dong cako ki kany. Kwir tye ka bino ka waryek en akwir kato kampen kato election tumi no wa no wa jako buka mo ti jeba ka wa tiyo ka dam. Uniang? Pe udong ki peko Cii gamo kwir cito kede ka donyo, gin bene ka gubino kwar dong guniang lit pa kwir cak i tim. Wod aryem omiyo manok pe gicaa, latela mo keken ka ocung kany, ka pe icung ki milion mo bot mon kany, pe icib motoka kany. Pien ka wacogo ka latela.